דאס אכצנטע קאפיטל. פאעזיע און פראזע. אונזער באגאבטער דיפלאמאט האט אייגנטליך שוין אפגעטאן וואס ער האט באדארפט, און אויפגעפירט דאס גליקליכע פארום ארום געפלויגן נאך דעם א גאנצן טאג, פונעם רב צום ראבינער און פונעם ראבינער צום שמש מיט די עדות, באדינגען באדינגען זיך מיט זיי אלע, צוגעגרייט די נייטיגע פאפירן, וועגן דעם האט ער זיך נאך פריער באווארעמט, געשטעלט ביים רב אויפן הויף א געמיינע חופה, וואָס האָט פֿון דעסטוועגן אויסגעוויזן בײַ די ליבענדע אין די אויגן ווי די רײַכסטע, די שענסטע און די פֿריילעכסטע חתונה, אַזוי אַז דעם רבֿס הויף, אין וועלכן קיין מענטש האָט נישט געקענט אַרײַנטרעטן, נישט קיין פֿאַרשטעלטער נאָז, האָט בײַ זיי אַ פּנים געהאַט ווי אַ פּראַכטפֿולע, שמעקנדיקע גאָרטן, פון די פיר פשוטע שטעקענס מיטן בארויכערס וואס די שמשים האבן אונטערגעהאלטן האבן ביי זיי אויסגעוויזן ווי דער גן עדן. מיט איינעם ווארט, אייזנשטאדט האט פון זיין זייט אפגעטאן אלץ וואס ער האט באדארפט און געקאנט, און ער וואלט שוין דאכט זיך געמעגט עפעס אנהויבן טראכטן אויך וועגן זיך, נאר ניין, זיין מיסיע איז נאך נישט געענדיגט, אויף מארגן נאך דער מערקווירדיגער חופה האט דעם עימיצער א קלאפ געטאן אין די טיר, דאס איז געווען דער שווייצאר פונעם גאסט הויז, ווי דאס פאר פאלק איז איינגעשטאנען, אייזנשטיין, קומט באלד, מיר דארפן אייך, רויזע פרידמאן, ב. עס ווייזט אויס אז אונזער העלדין איז געווען אזוי גליקליך מיט איר נייע פאמיליע פרידמאן, אז זי האט ווייניג וואס אינזינען געהאט דעם דאזיגן יונגן מענטש וואס האט ביי איר געהייסן פשוט אייזנשטאדט און נישט מער, קיין שטיקל טיטל נישט, קיין ווארט נישט. ראָזע האָט באַגעגנט אײַזנשטאַטן אין קאָרידאָר מיט אַ גליקלעכן שמײכל אױף די ליפּן. גוט מאָרגן, אײַזנשטאַט! באָריס שלאָפֿט נאָך. איך װיל אים נישט װעקן. עס איז ערשט עלף אַזײגער. באָריס איז נישט געװאױנט געװען צו אַזאַ אַלאַרם. ווי אין דעם דאָזיקן גאַסטהויז. ער קאָן נישט שלאָפֿן רויִק. מען דאַרף דינגען אַ נײַע קוואַרטיר אין אַ פּריוואַט-הויז. שפּעט אַך, אײַזנשטאַט, אויב עס איז מעגלעך נאָך הײַנטיקן טאָג, וואָלט געווען אויסגעצייכנט. שפּעטער מיט אַ שעה, צוויי אָדער דרײַ, קומט צו אונדז אויף אָנבײַסן. זוכט אָפּ אַ ליכטיקע און פֿריילעכע קוואַרטיר אויף אַ גרויסער לעבעדיקער גאַס, דריי אדער פיר צימערן מיט א קאך, א קעך, אויב עס איז מעגליך א גארטן, מאריס האט ליב א גארטן, ביימער, גראז. אדיו אייזנשטאט, אויף ווידערזען. אונזער אייזנשטאט איז געווען גליקליך קוקנדיג אויף ראזע'ס צופרידן און לעבעדיג געזיכט, אויף וועלכן עס איז שוין לאנג לאנג קיין שמייכל נישט געווען, אויף אירע טיפע שווארצע גרויסע אויגן אין וועלכן עס האָבן זיך אַצונד געגאָסן ליכטיקע שטראַלן פֿון ליבע און גליק. אין דער דאָזיקער מינוט האָט ער פֿאַרגעסן זײַנע ביכער, דעם עקזאַמען, די שטונדן, אַפֿילו דעם אַלטן, קראַנקן, בלינדן פֿאָטער דוד דעם שנײַדער. אין דער דאָזיקער מינוט איז ער גרייט געווען צו לויפֿן אין עק וועלט, ווען זי זאָגט אים נאָר, לויף! מיט װאָס פֿאַר אַ פֿאַרגעניגן האָט ער געקוקט אױף ראָזען, װי זי האָט געטאַנצט און געשפּרונגען פֿאַר פֿרײד פֿון דעם נײַעם שטיבל, װאָס ער האָט זײ געדונגען! און אױפֿן פֿאָרטעפּיאַן, װאָס באָריס האָט געהאַנדלט אַ מציאה און באַצאָלט צװײ מאָל אַזױ פֿיל, װי ער איז װערט, די פֿריִער פֿאַרזאָרגטע ראָזע איז געװאָרן צוריק אַ פֿרײלעכע, אַ לעבעדיקע, ווי אין אירע ערשטע קינדער יארן. קוקנדיג אויף איר איז אייזנשטאט אויך געווארן מונטערער און לעבעדיגער, ער האט אבער קיין צייט נישט געהאט לאנג אנקוועלן פון דעם יונגן פארפאלק. אייזנשטאט האט נאך געהאט אסאך ארבעט אין זייער נייע קווארטיר, ער האט באדארפט דינגען א מיידל אין שטוב אריין מיט א לאקיי, איינקויפן מעבל, געפעס, כלים און נאך אנדערע קלייניקייטן וואס זענען נייטיג אין יעדער ווירטשאפט און מערקווירדיג וואס פאר א פעאיגקייטן און וויפיל געניטשאפט האט דער דאזיגער יונגער מענטש באוויזן אין דעם פאך. אין דער דאזיגער צייט ווען אייזנשטאדט פליעט ארום ערגעץ אין מארק און דינגט זיך פאר שטוב זאכן וואס ער קויפט איין אדער ווען ער שטייט אין הויף און טענה'ט מיט דער דינסט און לערנט זי וואס צו טאן און ווי אזוי צו טאן, פארט זיך דאס פאר פאלק דורך איבער דעם שטאט אין א גלענצנדן פייטאן מיט ברענענדיקע רוסאקעס, אדער זיי שיפן זיך אויפן ברייטן לאנגן טייך אויף א שיפל. ראוזעס קאפ ליגט ביי באריס'ן אויף די פלייצעס, זייערע אויגן באגעגענען זיך, זייערע ליפן גיסן זיך צונויף. און דער פליעסק פון די וועסלס קלאפט צו צום טאקע צו זייערע הייסע קישן. שפעט אויף דער נאכט קומען זיי אהיים אויף א מינוט עפעס איבערכאפן און זיך איבערטאן, און גייען אוועק אין טעאטער אדער אין גארטן. אז זיי קומען אהיים טרעפן זיי שוין אלץ וואס זיי דארפן. טיי, קאפי, א ווארעמע און שמעקעדיגע וועטשערע, ווייכע אויסגעבעטע בעטלעך, אויסגעבעטע בעטלעך, אלץ וואס מען דארף, זיי זענען ווי אין א טשאד, קיין זאך קער זיך מיט זיי נישט אן, די מענטשן דערלאנגען און נעמען צו, און אלע חדרים איז פריש און ליכטיג און עס קומט זיי גארנישט אויף אויף זייערע געדאנקען א פרעג צו טאן וואס פאר א צויבערליכע האנט גרייט זיי אן די אלע פארגעניגנס, וואס פאר אן אפן אויג גיט אכטונג אויף דער גאנצער שטוב. אמאל מאכט זיך אז זיי געפינען אויפן טיש א צעטל מיט א באקאנטע האנטשריפט, קליינע אותיות, די קעכין באצאלט אַכצן רובל, דעם קצב פאר פלייש צוויי רובל, דער וועשערין זיבעצן און א האלב רובל, פאר געבעקטס איין רובל און דרייציג, איזוואטשיקעס איינס און דריי פערטל, דעם שפיגל פארעכט צוויי מיט צוואנציג, סך הכל צוויי און פערציג און דריי פערטל רובל. אויסגאב זיבן און א פערטל רובל האב איך איבערגעלאזט ביי דעם לאקיי, מיר דאכט אז איר נעמט ביי אים קיינמאל קיין אויסגאבע נישט, די נייע וואזאנעס וועט מען אייך איבערמארגן ברענגען, ביי סטעפאנאווסקין בין איך געווען, ער וויל זיבן הונדערט רובל פאר די זשרעבצעס. איר זאלט מיר פאלגן וואלט איר זיי נישט געקויפט, ערשטנס זענען זיי נישט ווערד, און צווייטנס דארפט איר זיי אויף כפרות, מארגן פרי וועל איך זיין, נעמט אפ ביי דעם לאקאי די זיבן און פערטל רובל פיי אייזנשטאק. כאכאכא ראזעטשקע וואס זאגסטו אויף אים עכעכעכע דאס גליקליכע פארל זיצנדיג איינער ביי דעם אנדערן אויף די הענט קאטשען זיך פאר געלעכטער. זע נאר זע, באריס, די פונקטליכקייט פונעם חשבון, אקוראט ווי אייער אלטער קאסיר, הע הע הע הע הע, אז ער זאגט אז מיר דארפן סטעפאנאווסקי'ס פערדלעך אויף כפרות, וואס זאגסטו דערויף, ראזע? א מיימון אויף פערדלעך? הע הע הע, האט זי, האסט זיך צוגעקוקט נעכטן ווי סטעפאנאווסקי'ס זון איז דורכגעפלויגן פארביי אונז מיט די דאזיגע פערדלעך? פֿײַל אױס בױגן, אַ פֿאַרגעניגן צו קוקן. פֿײַל אױסן בױגן, אַ פֿאַרגעניגן צו קוקן, זאָגט ער, אַז זײ זענען נישט װערט. כאַ-כאַ-כאַ-כאַ-כאַ! זאָגט ער, אַז זײ זענען נישט װערט. דער דאָזיקע געלעכטער, װאָס קען אױפֿװעקן אַ טױטן, ענדיקט זיך מיט עטלעכע קלינגענדיקע הײסע פֿײַערדיקע קושן. און מיר ברענגען דא א בריוו וואס אייזנשטאט האט געשריבן אין יענע צייט צו בערטע שימשלביין. אט וואס אייזנשטאט שרייבט צווישן אנדערע זאכן. איך קען אייך שווערן אז ווען איר זאלט יעצט א קוק טאן אויף ראוזען וואלט איר זיך נישט דערקענט, אזוי גליקליך, אזוי צופרידן איז זי. דאס איז גארנישט די ראוזע וואס פריער זי זינגט און טאַנצט װי אַ קלײן קינד און זעלטן-זעלטן פֿרעגט זי מיך, װאָס שרײַבט איר מיר פֿון דער הײם? װאָס טוען אירע עלטערן? װאָס מאַכט איר מוטער? דאָס טרעפֿט זיך נאָר דעמאָלט, װען באָריס איז נישטאָ. קױם אָבער דערזעט זי אים, אַזױ פֿאַרגעסט זי שױן אַלץ אױף דער װעלט. זי איז אינגאַנצן ליבע. אַז זי זעט אים נישט פֿאַר אַ מינוט, איז זי שױן פֿאַרזאָרגט, בלאַס, פֿאַרטראַכט און הערט נישט װאָס מען רעדט צו אים. קוקנדיק אױף איר, קאָן מען אױסדריקלעך זאָגן, אַז זי איז באַשאַפֿן געװאָרן נאָר פֿון זײַנעטװעגן. אַ װוּנדערלעכע זאַך, כ'לעבן, אַ װוּנדערלעכע זאַך! און באָריס? װאָס קען איך אײַך זאָגן װעגן אים? ער איז זײער אַן אײדעלער, זייער א גוטער מענטש, נאר איך פארשטיי נישט, ווי אזוי קען ער ביי אזא ברענעדיגער ליבע ווי ראזע שענקט אים, אוועק גיין אמאל אויף דריי שעה אליין שפאצירן אין גארטן, אדער אפזיצן צוויי שעה אויף די קאנאפעי א פארזארגטער, אזוי אז איך וואלט געקענט מיינען אז דער דאזיגער מענטש בענקט זיך נאך עימיצן, אדער ער איז נישט גליקליך מיט זיין שיקזאל, וואס אן אנדערען וואלט זיך אזא גליק קיינמאל אפילו נישט גע'חלומ'ט. איך רעכן, אפשר בענקט ער נאך זיינע עלטערן. כ'קען דאס נישט פארשטיין, מיר געפעלט נישט דאס וואס ער טוט קיין האנט אין קאלט וואסער נישט אריין, און רעדט אזוי אפט וועגן זיין צעשלאגענע נסיעה קיין אויסלאנד. איך זאג אייך אז דערמיט ברענגט ער איר אזוי פיל שמערצן אז זי ווערט דערפון אויס מענטש. איינמאל בשעת באריס איז נישט געווען אינדערהיים האט מיט מיר ראזע געמאכט א שמועס וועגן אויסלאנד, איר ווילט זיך דורכפאָרן קיין אויסלאַנד? האָב איך זי אַ פֿרעג געטאָן. ניין, האָט זי מיר געענטפֿערט פֿאַרטראַכט, ניין, ניין, נישט איך. באָריס וויל פֿאָרן. ער דאַרף זיך אַ ביסל דורכפֿאָרן. נו, און איר? וואָס איז דאָס פֿאַר אַ פֿראַגע? האָט זי מיך איבער געענטפֿערט מיט פֿאַרדראָס. עס פֿאַרשטייט זיך, אַז איך וועל דאָ נישט איבערבלײַבן אַליינס אָן אים. וואָס וועל איך דאָ טאָן? וואָס האָב איך דאָ? נישט אַזאַ, וואָס האָב איך דאָ? וואס האב איך דא נישט געזען אזעלכעס, אזוי לאנג, אזוי ברייט, ביז זי האט זיך צעוויינט, אך, בערטע, בערטע, נישטא וואס צו רעדן, מיט באריס'ן האב איך נאך נישט גערעדט וועגן דעם, מיר זעען זיך נישט אזוי אפט ווי איר מיינט, און ווען מיר קענען אמאל עפעס רעדן צווישן זיך רעדט מען פון טויזענטער נארישקייטן, פון טעאטער צו פערדלעך, אונזערע באראן איז געוואוינט געווארן לעבן פון די ברייטע האנט און ער ווארפט מיט געלט אן א חשבון, איך ווייס נישט ווי גרויס זענען ביי אים די פאנדן אצינד, נאר איך האב מורא אז דער קוואל וועט זיך סוף כל סוף מוזן אויסשעפן ביז צום גרונט, דעם דאָזיקן געדאַנק ווען איך נעם אויפן קאָפּ, בין איך אויסער זיך, וואָס וועלן זיי טאָן נאָכדעם אָן מיטלען, דאָ, אין אַ פרעמדן שטאָט, מיט ליידיקע הענט און מיט אַזעלכע געוואוינהייטן, ווי ביי אונדזער פּרץ? דער דאָזיקער געדאַנק וואַרפט אויף מיר אָן אַזאַ מרה שחורה, אַז איך וויל שוין גאָר נישט קלערן, וואָס ער וועט זיין, ביי וואָס עס וועט זיין ווייטער. פונקט אזוי ווי אונזערע גליקליכע ראזע וואס איז אזוי פארנומען מיט איר היינטיגן גליק אז עס עקזיסטירט נאר גארנישט ביי איר קיין מארגן. איך זאג אייך נאכאמאל ווערטער, איר זאלט זיך נישט כאפן, קומען אהער, אייערע אפפארן פון דערהיים וועט ארויסגעבן אונזער געהיימניש און איר וועט דערפון קיין פארגעניגן נישט האבן. האלט זיך אויף נאך אביסעלע מיין גוטע ווערטער, איך גלייב אייך ווי איר בענקט נאך איר. איר דארפט מיך קיין סאך נישט זאגן, שרייבט מיר אפט בריוון וואס מאכט א צינג אין זעראזעס מוטער, צו האט זי זיך שוין פאררעכט פון דער שלאפקייט, און וואס הערט זיך ביי די פורמאנס, זיי ווייסן נאך אלץ נישט וואו זיי זענען, זיי מיינען נאך אלץ אז זיי זענען אין אויסלאנד, א וואונדערליכע זאך כ'לעבן. איך איר פרעגט וואס הערט זיך עפעס מיט מיר, וואס זאל זיך הערן מיין גוטע ווערטער, נישטא קיין אסאווענע נייעס, איך בין אין בעסטן געזונט, איך האב דא דריי שטונדן וועלכע ברענגען מיר אכצן רובל א חודש, צום עקזאמען האב איך קוים מיט צרות אויסגעהאלטן, נאך אין אפאר וואכן ארום טרעט איך אריין אין אוניווערזיטעט. איך האָב אױסגעשריבן, הער, מײַן קלײן ברודערל, אין גימנאַזיע אַרײַן. דאָס איז זײער אַ װױל קינד, און דאָרטן װעט װערן פֿון אים אַ תּל, אָן מיר. פֿאַר דעם קװאַרטיר צאָל איך זעקס רובל, פֿון פֿאַר עסן אַכט רובל, בלײַבט אונדז פֿיר רובל אױף קלײניקײטן, נאָר מײַן שװעסטער שרײַבט מיר, אַז אין גיכן װעט זיך מיר צושיקן אַ צװײ קינדער פֿון איר חבֿרה, וואס זאל איך טון מיט זיי? איר ווייסט ווי טייער מיין שוועסטער איז ביי מיר, נאר וואס בין איך שולדיג אז גאט האט זי געבענטשט מיט א טוץ קינדער? טאמער וועט גאט צושיקן נאך א צוויי שטונדן, מיינע חברים, אייערע גוטע באקאנטע, גאלדענשטאט און זילבערשטאט שרייבן מיר אויך אז זיי זוכן שטונדן, זיי זענען אין פעטערבורג אין אוניווערזיטעט, איינער שטודירט אויף דאקטער, דער אנדערע אויף אדוואקאט, איר ווייסט נישט בערטער וואס זענען זיי אזוי אין כעס אויף אייער שטאט און נאך מער אויף די געל געלע מאדאם רעגנבויגן מיט אירע געלע טעכטער, כ'האב אייך פארגעסן זאגן אז באריס האט געקויפט פרענאוזעס וועגן א טייערע ראיאל. און איך בין ערשט נישט לאנג געוואויר געווארן אז ראזע שפילט פיאנא אויסגעצייכנט, און ווער שמועסט אז באריס איז נישטא, און זי שפילט אביסל פארטראכט, מעלאנכאליש, דאן גיסט זיך אויס פון אירע פינגער וואונדערליכע זיסע אקארדן מיט טרויעריגע געזאנגען, אזוי אז עס קלעמט אמאל שטארק דאס הארץ, און איך פארשטיי נישט ווי אזוי קען פאריס אוועקווארפן אזא זעלטענעם פארגעניגן און אוועקגיין אויף דריי שעה שפילן אין ביליארד מיט עטליכע ליידיגייערס און טוניאצקעס. ווען איך קום אמאל צו זיי און טרעף זיי און טרעף זי ביי דעם פארטעפיאן און טו זי א פרעג ווי איז ערגעץ באריס שטעלט זי אנידער אויף מיר אירע שווארצע טיפע אויגן און ענטפערט מיר צערייצט מיט פארדרוס ווי זאל ער זיין ער איז זיך דורכגעגאנגען אביסל צו זיינע באקאנטע צו איר ווילט אז ער זאל זיצן שטענדיג אינדערהיים גארנישט ארויסטרעטן פון שטוב. און נאכדעם הייבט זיך אן צו שפילן אלץ שטארקער און שטארקער אזוי הייבט זי אן צו שפילן אלץ שטארקער און שטארקער אזוי אז דער פארטעפיאן ציטערט און קרעכצט אונטער אירע הענט און נאכדעם אלץ שטילער און נידריגער און וויינענדיג רירנדיגע מעלאדיעס גיסן זיך אויס פון זיך אליין און קריכן גלייך אין הארצן אריין. און מיר ווייסט מיר ווייזט זיך דעמאלטס אויס אז איר קלאגט זיך און באדויערט איר מזל און באוויינט איר ליבע, איר מערקווירדיגע ליבע, נאר אט קומט אריין באריס און עס ווערט אלץ ווי פריער. זי פאלט אים אויפן האלדז, זי לאכט, זי זינגט, זי מאכט זיך נאריש ווי א קליין קינד. א וואונדערליכע זאך ווערט איך לעבן, א וואונדערליכע זאך. פיי אייזנשטאט. אויף מארגן גאנץ פרי, נאך דעם אויבנדערמאנטן בריוו, בעת אונזער טאלאנטפולער דיפלאמאט האט נארוואס געקלערט איבערקערן זיך אויף די אנדערע זייט ביי זיך אויפן בעטל, וואס איז פיל מיט וואנצן, בכדי ער זאל קענען געשמאקער שלאפן, האט מען אים אנגעקלאפט אין פענסטער אריין מיט אזא כח אז ער האט זיך באלד אויפגעכאפט און געעפנט די טיר. א גאראדאוואוי האט אים איבערגעגעבן א קוויטעלע. אייזנשטאם, למען השם, ווי רגע, מען האט אונז באנומען ביז דעם לעצטן העמד, בא'גנב'עט ביז דעם לעצטן פאדעם, נישטא נישט די קעכן, נישט די פאקאיאווע, נישט די לאקאי, א גליק וואס מען האט אונז געלאזט לעבעדיג, באריס איז אויסער זיך, קומט באלד, ווי רגע! ראזע פרידמאן. עס פארשטייט זיך אז אייזיס טאטע האט זיך לאנג נישט געלאזט בעטן, ער האט געטראפן זיין פריינד זייער א טרויעריגע אין א זייער אין א טרויעריגע לאגע, באריס באריס איז געלעגן א בארוועסער אין זאל, א בארוועסער, א נאקעדיגע. אין זאַל אױפֿן דיװאַן, אײַנגעװיקלט אין אַ רױטע קאָלדרע, און ראָזע האָט זיך אַרומגעדרײט און קאַלאָשן אױף די קלײנע װײַסע פֿיסעלעך, אײַנגעהילט אין אַ גרינע שאַל, װאָס די גנבֿים האָבן אַ פּנים פֿאַר רחמנות איבערגעלאָזט. די שאַפֿעס מיט די קאָמאָדן זענען געשטאַנען אָפֿן און אױסגערױמט מיט אַ זעלטענער פּינקטלעכקײט, די טישן

א ווייסע הענטשקע, א טאוול פון א ביכל. עס ווייזט אויס, האט זיך אנגערופן אונזער דיפלאמאט מיט א שמייכעלע, באטראכטנדיג דעם דאזיגן חורבן, עס ווייזט אויס אז די גנבים האבן צייט געהאט זיך איינפאקעווען ווי עס געהער צו זיין. א וואונדערליכע זאך, כ'לעבן, א וואונדערליכע זאך. מיר ווייסן נישט פארוואס, נאר ביי די דאזיגע לעצטע ווערטער פון אייזענשטאקן, האט זיך אונזער האלב נאקעטע העלדן אנגעכאפט ביי ביידע זייטן און האט זיך אזוי שטארק, אזוי הילכיג צעלאכט, אז באריס איז אראפגעשפרינגען פון די קאנאפעי און איז מיט דעם רויטן קאלדרע צוגעלאפן צו זיין יונגן ווייבל, וועלכע האט נישט אויפגעהערט צו לאכן אלעמאל העכער און שטארקער. קוקנדיג אויף איר האט זיך אייזענשטאט נישט געקענט איינהאלטן און ער האט זיך אויך צולאכט, נישט וויסנדיג אויף וואס און אויף ווען. פאר דעם דאזיגן יונגן מענטשן וואס האבן ליב געקריגן ראוזן פונעם ערשטן מאל. וואָס ער האָט זי דערזען בײַם ברעטל אין זאַל. בײַ בערטן אין זאַל איז גענוג געווען צו זען, ווי זי לאַכט, ער זאָל זיך אויך צעלאַכן, אָדער דאָס האַרץ זאָל אים קלעמען, ווען ער דערזעט טרערן אויף ראָזעס אויגן.